ویور ماشاءاللہ یلو یلو روشنی آندی پئی ہے تے سورج غروب تھی ونڈ دے آ گئے اساں اپنے شہر کوالوی دا کر کے

ہاں تے باقی ویور ماشاءاللہ اسا اپنا ولاگ دو دو ترے دن بعد کر گدے شروع پیارا سرائیکی کلچر دا پیاریاں پیاریاں سرائیکی ثقافتاں اور پیارے پیارے حالی صاحب دا چہرہ دا بڑا یلو یلو آندا پیا اسی کیڑی گل ہو کیونکہ این سائڈ دی روشنی آندی پئی ہے چلو کدے وی آئی پی جگہ نے چل کے انٹرو تانوں دینے خوبصورت جی انٹرو اور مزیدار دھماکے دار جے کو انٹرو آ دے ٹھیک ہے

سورج بیور ماشاءاللہ یلو یلو روشنی دیندا پے اور بڑا پیارا اور خوبصورت جہا لگدا پے ویو چیک کرو ویو جڑا ہوندا نا ویور ویو دے نظر رکھی کرو ویو کو کمپرومائز کیتا کرو کہ ہک سریکی ولاگر تانوں پیاری جی سخاوت تے پیارا جہا ویو کیویں ڈکھیندے ویو جڑا ہوندا نا بڑا اوکھا کیپریٹ تھیندا سمجھدار تساں ہیوے سمجھے کرو تے ماشاءاللہ سامنے ساڈا والا یوفون دا ٹاور

الحمدللہ چلو شکر ہے ماشاءاللہ سارا بوٹم ٹھیک ہے تے باقی ساری سنگت ساتھ ساری ٹھیک ہو سی امید ہے ساری سنگت ساتھ ساری انجوائے کریں دی پئی سی سارا ولاگ مس کریں دی پئی ہو سی امید تو بڑی ہے لیکن تساں سا کو ٹارچر نہ کرے غلط نہ کہے کہ بھئی تساں سا سا تانوں مس کہنا کر دے پیسے لیکن باقی امید ہے کہ سنگت ساتھ سارے چینل دے ویڈیو ساڈی کو واچ کرے سن پیارے پیارے سرائے کی ماحول ڈیکھن کیتے سرائے کی ولاگ ڈیکھن کیتے پیارے پیارے انجوائمنٹ ڈیکھن کیتے

ویور سپیڈ چیک کی پہ اگلے فان شاہ فان شاہ کر کے لنگتے پہ برا تھوڑا ہولے ہولے ہولے ہولے ودے ولاگ بنے دا انجوائمنٹ کریندا ہوا تے خوبصورت جا کلچر تے پیارے پیارے ماحول سرائیکی انجوائمنٹ تے ساڈے سرائیکی نظارے تے تہاکو سارا ماحول سارا سرائیکی دکھاون دا کلچر اے ہوندا کہ تہاکو پیارے پیارے نظارے ساڈے تہاکو پسند آئے کرن خوبصورت جے نظارے ہونن اور پیارے پیارے ہونن تے اور بیوٹیفل کلچر ہوندا ہے کیونکہ کلچر جتنا ساڈا تساں پر سا کلچر جتنا بھی پروموٹ کرے سو اتنا ہی ساڈا فائدہ ہے کیونکہ اساں سرائیکی ہیں اور سرائیکی کلچر کو پروموٹ کرینے ہیں۔ ٹھیک ہے سانگا کیونکہ سرائیکی کپاواں وی ماشاءاللہ ساڑے بنے عروج تے ہن چیک کرو سرائیکی کلچر کو اسا پروموٹ نہ کرو تے مزہ نہیں آندا کیونکہ سرائیکی بال تے سرائیکی ویلاگ سرائیکی آواز تے مٹھڑی بولی اس گل والا اسا ایکو پروموٹ کرینے ہیں تے ماشاءاللہ گلاب دے بگیچہ آ گئے تے گلاب چیک کر لو کیسا پیارا پیارا لگا پہ کچھ ٹائم پہلے اسا دی ویڈیو لائی ہے گلاب دی تے گلاب بالکل درمیانہ درمیانہ آئی تے ہن ماشاءاللہ گلاب عروج تے آ گئے عروج تے جیکو آدھے ہن تے باقی ایویں ہی ہوندا ہے سنگت تے کچھ ٹائم بعد آ سے کسی جگہ پیاریاں بن ویندیاں تے کچھ ٹائم کیویں تے کچھ ٹائم کیویں واہ واہ خانہ بدوشا لے چل سانو کسے ہور تھاں تے ہا ہا موڑ مہاڑاں تے آ گھر باراں کیا بات ہے سنگت باقی بھرا تھوڑا ماشاءاللہ ولاگ تے بدے ہیں دوہیں موٹر سائیکل تلے ہے باقی تھوڑا بہت انج انج کریندا ہے لیکن برداشت کرے

ویور ماشاءاللہ اتے جانور چیک کرو خانہ بدوش تے کتنے سارے جانور ہیں کیا بات ہے اے مریسن دا کہنا نا دے گنے گنے وہ ٹھوک نہ ڈیون سا کو یارا ویور کو ڈنگر سارا آگے نہ رستہ روکی کھڑے نا اسنا سٹاپ کر گئے ہیں تے ویٹ کریں دے پہ ہیں سانو ٹرانسفر تھی ونڈے میں نگاں اے خانہ بدوش تا مال ہے ماشاءاللہ چیک کرو اللہ پاک انہ دے رزق جزافہ فرماوے کیا بات اتنے گلہ پاک نے انہاں کو رزق عطا کیتا گیا ہے لیکن کیا ہے کہیں ڈنگر دے گالے جو رسا کہنی کچھ بھی کہنی اپنے آپ ہی چک دے ودن دے اپنے آپ ہی ودن دے فل ماحول سیدھا چلو سیدھا او تو ٹرانسفر تھی سو تے باقی ماشاءاللہ ٹاؤن دے وچ ودن تے چک دے تے اساں تھوڑا جہاں انہاں دا کلپ کیتے پیارا جے میں تے تم دکھاؤں

لو ویور روڈ تے آ گئے سے آ تڑی خیر او کپال رش کا دربی آندا ایڈو ایندا خیال کرے سائیں ایک منٹ آسرا سامنے بٹھا چلدا پے بورڈ دے پرلی سائیڈ دے بٹھا چلدا پے تے بٹھے دی چمنی دھواں فل زور دا مریندی پے ایداں ساڈی چوکی

اچھا ویور اے ہے اپنا ماشاءاللہ مین چوک مین چوک دے اساں پہنچ آیا سے لیکن اتھاں کن ٹریفک دے شور زیادہ آئے اساں ول اتھے کن زیادہ ویڈیو نہیں بنائی ول زیادہ لوگ نہ تنگ کریں نیں پوچھتے ہیں کہ یارا خیر ہے کیا کریں دے پہوے دے کیا نہیں ان آپاں اتھو کن اگہ نکل کے خوبصورت جے ویلاگ ٹریولنگ دے نال نال ہی اگہ مزید گدی وینے تساں نال جڑے رہا سو ساڑی ویڈیو سکپ نہ کرے سو تو اساں پیارے پیارے انجوائمنٹ آلے خوبصورت جے ویلاگ سرائیکی دے کلچر دے جتنے بھی ہو سن تانوں پیارے پیارے اساں سب دکھاونے ہیں. ہاں جی امید ہے کہ تہانوں ساڈا ولاگ ساڈا سرائیکی پسند آسی صرف کیا ہے کہ تساں اک ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو تہانوں سمجھ نی لگنی کہ تہاڈا بھرا کیڑی سائیڈ تے گیا ودے کیڑے پردیس تے کیڑی جگہ تے ودے تے ٹریولنگ کریندا ٹریولنگ دا ولاگ ہوسی اج ساڈا پیارا جیہا بہت خوبصورت جیہا دبنگ ولاگ کیوں کہ سرائیکی ماحول ہے اور سرائیکی ولاگ چس نہ کرواوے تاں ول میں تاں سنگت ول مزہ ہی نی آندا ول اساں کافی ٹائم بعد وی بار نکلے اسے گھروں باہر تے ولاگ بنڑاونڑ کیتے دسا گیا چل کے تہانوں باہر دا وزٹ کرواؤ تے باہر دا ولاگ وی ڈکھاؤ پیارا جیا سریکی۔ ویور اساں ماشاءاللہ جڈے جڈے بھوندے ویندے ہیں سورج ماشاءاللہ ساڈے نال یلو یلو آندا پئے اساں روڈ تے آئے ہیں تے ولا اچ سورج یلو یلو تے اتھاں پچھاں اپنے مین چوک تے ودھیا اساں تے والی سورج ساڈے یلو یلو نال نال ہے جتھاں چھاں جان دے اتھاں تے تہانوں پتہ کہ سورج کینی آندا پئی۔

اوول سب اپنے بیلی وی آئی پی۔ اے ویو چیک کرو سامنے مٹی انہاں دی بنی ہوئی ہے مٹی مٹی تھپیر کر کے اٹاں بنا کے ساریاں اگاں والے اگاں ٹرانسفر کیتیاں ویسن اس جگہ دے جتھے کن پکنی ہے نا تے سامنے سورج دا ویو بلا ہوئے دھماکے دار بیلی ویندے پین دے دے پین مٹی آندی ہے اس تک کر لڑا سارے ٹیب چیک کرو مٹی دے او سامنے مٹی بڑے دے بھی بیٹھن سارے زنانیاں انہاں دیاں نال ہیں اے بالکل محنت دی روزی ہے ویور اے چیک کرو اے کچیاں اٹاں تھپیاں گئن یعنی کہ مٹی کو بنا کے اٹاں بنائیاں گئن اٹاں دو بعد ول اوتھ بٹھے دے ویسن پکائی تھی سن ول انہاں دا بن ویسی وی آئی پی نظام تے خوبصورت جا پکیاں دیواراں کہ جی میں کہ ساڈے نال دیوار بنی ہوتا کو نظر دی دیوار بن ویسی۔ شام تھیندی ویندی ہے سورج وی اگوں ساڈے کولوں کلوز تھیندا ہوندا ہے آہستہ آہستہ کر کے۔ اگوں ٹرالی والا استاد ٹرالی دبی آندے تے اساں دبی وینے ہیں ڈیکھو کیا بنڑدے ول اللہ خیر ہی کرے۔ بوٹا میڈے یار نے اشارہ کرتے بھئی ٹرالی سائیڈ تے لا سائیڈ تے لا۔ لنگھ ہیں ویور خیر خیریت لنگھ ہیں اللہ دی مہربانی تھئی ہے۔ اچھا ویور تساں سوچیندے ہو سو کہ بھئی اے جنگلاں جو ودے رہن شہر اچ بندیاں دے انہاں کو شرم آندی ہے اساں کو شرم شرم کیا نہیں آندی اساں ویسے بے شرم ہیں لیکن اساں ایں سائڈ تے ایں گالو آنے ہیں کہ سارا ڈیں اساں اڈے شہر اچ بے بے بے بے کے نا بے سکونے تھی وینا ویور ٹریفک دا شور ایرا وغیرہ دا شور اتھے بھی لوگ پہلے بھی اساں بڑھائی رکھیں لیکن اساں ہون ایں سائڈ تے آبادی علی سائڈ تے چھوٹی تھوڑی آبادی علی سائڈ تے اپنا چہرہ رخ منہ اس گالو کرینے ہیں تے ایڈے سکون تے ایڈے بڑا ماحول تے بڑا امن ہوندے کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے ول سبزہ ہے ول گرین گرین ماحول ہے اور بیک گراؤنڈ تساں میرا ڈیدے پے سو کتنا پیارا ویو آندا پے اس گل اساں این سائڈ تے زیادہ ریویو کرینے ایک شور گھٹ ہوندے تے کہیں کو ڈسن تو بہتر ہوندے کہ اساں اپنے کام نال کام رکھینے دماغ نال دماغ لینے نہ کہیں کو ڈسنا پوندے تے نہ کہیں دی سننی پوندی ہے اس گل اور تانوں شہر دی آبادی اساں جڑا کچھ دکھا ہے سے ٻالوݨ دے وچلا شارٹ کٹ رستہ ہے اساں اس رستے تے آ گئے کیونکہ اس رستے تے بڑا سکون تے امن ہے ایسے گالو باقی کوئی ایشو کیا نہیں تے باقی ہر سائیڈ تے ماشاءاللہ خوبصورت جی آبادی ہے اے گرین گرین ماحول ہے تے گرین گرین سینری ہوے تے بل تن پتہ کہ آپے سکون تے امن آندے ہیں تے ایسے گالو اساں اس سائیڈ دے این گالو ویو کریں ہیں زیادہ تر تے باقی اللہ معاف کرے کہ تو شہر دا وزٹ بھی کرو امر دا دل کریں دے لیکن شہر ہی مزہ نہیں آندا

میڈے یار بوٹم لائٹاں چھکی آندے ایں گالوں بورڈ چمکدا پئے۔ ویور ماشاءاللہ نہر دے کنارے تے تہاڈا بھرا پہنچ ہے بڑی دور دراز کر کے بوٹم موٹر سائیکل دیاں لائٹاں چھیکے تے ڈکھیندا بیٹھا تے ڈیکھو ویور تے باقی ماشاءاللہ ول ساڈا یار بوٹم خوبصورت جے ہستی تے بڑی پیاری جے زندگی دی خیر ہوویس تے ماشاءاللہ اساں ولاگ پورا کمپلیٹ کر کے زندگی دا گھماٹا بھواں کے اپنی زندگی کو گھماٹے ڈے کے

باقی ایندے تے سپورٹ کیتی کرو لو یو ٹو تھی گیا ماڑا بھرا ہے ہر سائیڈ توں تکلیفاں گھیری آنیاں تے کم کوئی نہیں سیدھا تھیندا پیا تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہوسی تاں اساں دلوں معذرت کریسوں اج دا ولاگ ساڈا پاک ولیج لائف دا سرائیکی وسیب سرائیکی چینل سرائیکی آواز سرائیکی کوں ہی پرموٹ کریسوں راہندے زندگی بخیر ول ملسوں ہک نویں جئے ولاگ نال ݙیسو اجازتاں فیس بک پیج سلیم کھوکھے آلا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو دی سرائیکی آواز ملدے راہسوں ہر ہک نویں ولاگ نال تے خوبصورت جے ولاگ کوں ݙیسو اجازتاں اور اللہ حفیظ۔